Girêdana Bîstavaleka International Bajêrê Dihokê vî sinûrê zêde digel sinûrek digel rêkxireweka ya tundrew, rêkxireweka terorîstî bêguman înana pitir çil welata bo bo bajêrê Dihokê bo Herêma Kurdistanê ji hemî kîşwera bêguman ev e peyameka geleka mezin e ku aramî li vê deverê ya heye. Reş Laik Reş Laikî dîtir ve girîngiya wê bi wê êkê ye dihok bibîte dergehek bo hindê rûyê şaristaniyê ciwan yê Herêma Kurdistanê bigehînî din. Zêdebarî wê têkheliyên yên têkheliyê gelek baş di navbeyna sînemakarê dime û sînemakarê di biyanê de Ev ê ji dayekî dîtir be. Dîsan derfeteka geleka baş e ku sînemakar li hemî parçeyê di Kurdistanê bigihine ê ku merama esasî ya fîstivaleyan ku êkiş armancê tu yê di esasî ew e vegihandina hemî sînemakarê kurd li herêma Kurdistanê an ku dihok wekû fîstivala dihok bîte bingehek bo hemî sînemakarê kurd û armancê tu yê hêdî hêdî yê bi cih tên. Bêguman koma ke armancê dîtir jê diheyîn lê di vê qonaxê de li vê rê min dibêj dil spasiya hemî wan layena bikem. Ev ê ku piştevanî kirî ku fîsteval berdewam bît taybet roşenbîr û hunermend û rojnamevan û nivêser dîsan stafê fîstevalê ku ev ê bûyne paldert ev sale de geleka bi zehmet bû fîsteval bête kirin lê palpiştiya van hemî layena û vişara wan li ser hikûmetê wekir ku ev rûke em pêk ve careka dî Rawestîne ve. Min divê li vêrê nuqteka diya geleka girîng bêjim, ew jî Vistevala Duhokê ku weku me gotî armanc ew e vêgihandina sînemakarê yê Kurd li Duhokê û dîsan têkhelkirina wan gel sînemakarê yê cîhanî. Ev sala de stafê Vistevalê jî ji her çar parça pêk têtin. Bo ez jî hindek gorînkarî ser stafê vîstavalê de hatîne. Şiwana jî ev sala de ji bilî ku li hemî parça beşdar in stafî de û ev rû hindek gel me rûniştine jî û hindek jî karê xwe dikin çil derve bî çil verê bî din. Ev sala de gorînkariyeka geleka mezin di vîstavalê de hatiye kirin ew jî gor Rêveberê Hunerî yê hatiye gorîn ku Rêveberê Hunerî ez çêm bêjim Eqlê vîstavalê yan jî wekî bên bernameyê vîstavalê hemî di rêka wî re hatête danan. Ji bi hendê jî ev sala biraderekî dî hatiye destnîşankirin ew jî berrêz Kak Şemal Sebrî. Bi rastî kesekî gelekî hêja ye, ne ku li vê rê jî ez bawer dikim her kesekî li nêzîk vî biraderî biniya sît. Wekî di barê sînemayê de êkî ji damezrêne rê vîstavala Dihokê ye her destpêka wê li gera sifir û êk û du û sê û çar jî berdewam e. Ez nuha jî dibêjim bilî ku rêberê hunerî girîngiya wî çihan de bes ba vîstavalê çûyî da ku ev vî demê me pêk ve kar kirî ez şên bêjim eqlê vîstavalê bûye yan ku deynemoyê vîstavalê bûye êkî ji wan kesan ê gelekî hejîye vî postî û pitir jî tişê di vê boşayê pir bikerdim. Her di vê rê jî min divê spasiyeka ji dil pêşkêşî berêz kak Memed Ektaş bikim, rêveberê hunerî yê berê Ku bi rastî wî cihekî yê mezin yanî sînemayê da ye hej. Bilî ku rêberê hunerî ye lê ez şên bêjim sînemakarekî kurdê gelek mezin e ku ser astê nîvdewletî jî cihê wî û pêgehê wî gelekê hey. Li demê me seredana vîstavela dikir, du vîstavela da ez di gel wî çûm pêk veçûn bi rastî demê têkheliyê di wî di gel sînemakarê cîhanî çê yê ti Ewropî bin yê ti Emrîkî bin cihekî taybet ê hey. Dîsan jî dest şîn tibilêt wî gelek diyar in ji bilî ku wekû rêveberê hunerî di weberhênanê de li Herêma Kurdistanê Peybel Bajêr re dihokê ê ku ji wan kesan ê gelek hêja bûye. Guherîna wî hindek fakter hebûyne ku em pişiyayn. Yek ser daxwaza wî bûye ji ber ku kompanya Mîtos Film ya weberhênanê derfetêt wî gelek kêm bûn. Lê Karê wî yê mezintir di gel me de ew e ku li ofîsên Berlîn û Stenbolê her karê vîstevalê diketin. Ji ber ku demê wî gelekî kêm e li Duhokê wekû sentralê vîstevalê ku hemî tiştek li vê re kom ve dibîtin, ji ber hindêka şema li hizûra wî pitir e di vê rê de û ew berheviyê di heyne ve çend sal e her nêzik bû wekû wekû munesiqê vîstevalê, wekû karakterekî gelekî girîng di nav vîstevalê de şiyayî. Ev biro ku ew baweriya heye me baweriyeke geleka mezin a pê heye û her di ev sala jî de gerek gorînkariyê di hene. Gelek pisyar hat nekirin ku dê pêgehê vîstavalê lawaztir lê hêtin ji ber va gorîn kar û û paşketina vîstavalê lê ez şêm bêjim ev sala de piştî reng şemal hatî gelek pîverê dîtir yê di nêv dewletî di vîstavalê de yê peyda bûn û ez bawer dikim di qonaxê dahatî û vîstavalê di dahatî de dê gelek giringtir jî yên.

Her li gorî ew konseptê salê çûyî me danayîn bo festîvalê ku her sal Festîvala Dihûkê sînema welatekî mêvan diket. Wek du hezar û duwazdehê sînema Elmanya, du hezar û sêzdehê sînema Îtalya, du hezar û pazdehê sînema Ferensa. Ev sala biryar e sînema welatên Nordîk an ku welatên Îskendenavî

Wan filma îne festîval û di nîşa xelkî deyn û ezmûna sînema welatên Nordîkî dihêta gehandin bo xelkê Bajê Rêdûhûkê û Kurdistanê bi giştî. Ji ber ku filmê vekiriniyan ku yê opnînkê girîngiya xwe ye hey, lewra biraderek me yê hunerî bi taybet şênbêjîn biryar ser da ku filmê Reşebaş derhênana Hisên Hesen, ku berhemekê taybet yê parêzgeha Duhokê ye an ku çi layanê didî wekû bên palpiştiya sazînê kiriye ji bilî ku li welatê Elmanya wekû post production ya harîkarî kirî ev e jî derfeteke geleka baş e bo hindê ku ew xelkê tê tê tevêrê bizanîn ku weber ji bilî ku vîstavgêrana vîstavalê biyabê weberhênanê jî

Ev sala Festîvala Dihûkê hevpiştgiyeka geleko giring radigehînî tit gel dezgehê Sînema bo Aştiyê an ku Cinema for Peace ku dezgeheke her yazdeh Septemberê ve karêd kar diketin bo belavkirina nama aştî û mirovayetiyê di rêya filman de û projet gelek mezin û baş kirîne cîhanê de her ji wî demî ve harîkariya kesayetî û hunermendê gelek giring in cîhanê de mîna Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney, dîsa kesayetiyên wekî Dalai Lama, Muhammed Alî, Bill û Hillary Clinton, Nelson Mandela. Ev dezgehe ev sala dê di Festîvala Duhokê de amade bîtin. Endamekê wan a dibîte endamê jûrîya me ya kurdî û di rêya vê hevpişkê hevpişkatîyê de hûn divê dibêjin ku qeyran kartêkirinê li kwalîtîya festîvalê nakin wekû gelek cara beriya niha Ragihandinê pirsyarê ji me kiriye ku aya di Quality of Festivalê ev sal e çawa bîtin, dê qeyrana darayî û aborî di kartêkirina ka negatîf lê ket yan ne, belkû pêçawana ve bi rêya vê hevpişkiyê festîvala Dûhokê ev sal e berav qonaxeke baştir ve jî dê çîtin. Çespandina binçîna wê ya nêvdewletî de mîna ew hevpişkiya par hatiye kirin digel Asia Pacific Screen Awards. Hevpişkiya Festîvala Duhûk jî digel Cinema for Peace di çarçêva nimayîşkirina komeka filmê Nî bi nirx û Xuda Named giring bîtin ku pilêtê twana bo cemawerî di bê beramber bin. Her kesek bixwazî di dişêtin pilêta va filma bê beramber bi dest xwe ve bînîtin û bihêtet nimayîşa va filma de. Ji bilî wê jî Tiştekê dî gelekî girîng dihebîtin ev sala ew jî xelatê Sînema bo Aştiyê, ev salet festîvalê da ku her sal êdî hevpişkiya me digel wan a dirêj xayene û her sal biryare ku Sînema bo Aştiyê xelatê xwe yê taybet di festîvala Duhokê da hebîtin. Bo filmekê di nav pêşbirkêya çi kurdî bîtin yan cîhanî lê ev sala dê xelatê wan a bo filmekê kurdî bîtin Kêbirkiyo filmêd belgeyî û filmêd dirêj do, di filmekî hilbijêrin û xela dike. Eve jî destkeftekî gelekî mezin e hem bo festîvale hem bo filmêd kurdî jî ez şên bêjim bi taybetî çunku di rêya vê dezgehê de ev filmê têne xelatkirin şên bêjim Nîtaqê cemawerê wana diş kesayetiyên asayî anku cemawerî dê çîte ber ev kesayetiyêt master jî ku dê dikene di programê xwe de û dê di cîhanê de belav bike. Ji bilî wê jî Sînema bi Aştiyê bû cara êkê ye di rêya Festîvala Dihûkê de dihête